Yoo tɔgbe amɛ tsɛ be nua li do. Hɔn ee zi geɖea wogblɔna be akpo. Nu kɛ nye akpo? Wogblɔna be ezu. Ee amewo yi zu ezu nu ke wogblɔna ɖi nu kpekpea nu ke tututu be nyi o. akpo la be wò be yewo le yi zum ne akpo. Akpo ŋua ɖe ŋke be nyi ŋke wo le miɔ eye akpo ŋua ɖe late fiɔ mi ŋɖe so eŋtsi alo late na mi miatsa miate kpɔ gome le akpo ŋua mea. Yo me akpe be mi bia nya ya ŋutrɔ ya. Wogblɔna be woyi akpo zo. Akpowo le wo le vovovovo. Akpo gbadagbi ɖi li. Akpowo le za ɖadzevi me zu le wo yina. Enuwo le kpata wo yina da me zu ke nye karabi wo yina vovo ame sia ame kple etɔe. Akpoa enye nane yi ke ahleme ŋkɔwo le eme. mía tɔgbuiwo kɔ dana dɔ, wokɔ xɔna amewo ɖe agbe ye ne wodo yina afi ɖe adzo be yewoasɔ woa, ne woyɔa kpo ŋkɔa, eɖena wo le eme. Vɔ ame sia ame kple etɔe. Etizuwo le woyina. gakea akpo le asinye, nyemewɔe na ame ɖeke kpɔ o, ame ɖe ame agbɔ biae be enye wɔe na eya, ame yi nye nye ƒe second in commanda, vice ye mewɔ akpo ma na kpɔ. gake fifia edzro be maɖo akpo ame zu ta me dzi be mana xexea nanya be toa va zu ema be yeaɖo akpo ame zu. Vɔ ne mí ya kpɔ ame zua, ezua gale zu gale zua me. Ne nyɔ nɔ be agayi ma me zua, miayi. Ezu ɖe le zua me ne menye hunɔ mate xɔ elabe edɔ ɖa nue. Maxɔe kɔ akɔ da ɖe aƒe me ko. Ne le ɖokuiwo si, etɔ ŋkɔ be nye nusu. ate nɔ aƒeme gbe ɖeka gbe nu ɖadzɔ ɖe ame ɖe dzi o tsa exɔe ɖe agbe. Amewo fina be ne woƒe zu woyi zu na kpɔ koa enu gbegblẽwo va wɔna le gama me dzi be magblɔ na ame ɖe be woble mi. Enu ko wonye xɔna ame ɖe agbe. Enu ko wonye ɖe léna ame ɖe te nu be hewɔ vivi ɖe maɖo go o koa. woaɖe woƒe agbe ɖa o míanya kpo o gake nye nyemayɔ akpo nya ŋkɔ o be akpo ye o vɔ ne ame ɖe di be yeayi ɖe ezu ma ɖe, ne ne ke maxɔ hafi ye adzi nua míasɔ ne mísɔ ame woame blaatɔ̃. alo ame blaeve ye míaɖo ŋkeke míaɖo akpɔ ame plafɔm nu yi wokɔ dzina mía tsi yo. Ne amewo va dze ŋkɔ na vɔa mía kreye plafɔm ɖe ne na ŋkɔ xexea koa wokɔ da ɖe plafɔma dzi kaka ne mí sɔgbe vɔa. míake sa ne míaɖo zua. Maɖo zua le aklikɔ xɔme alo takɔ le fi ya. Taname ɖe le Ghana di be yeayi ɖe ezu ma kɔa, ele nye ƒe nɔmba kpɔ ge le skrinia dzi. Míle nɔmba da ge ɖe skrinia dzi. Amea ne kɔntat nɔmba ma vɔ ne mele nua ƒoƒui koa le tsi ke me woyina zua eli vɔ mekpɔ va yi o. Ne mixɔ mía nɔnɔewo ɖe agbe loo vɔ nye ya medi be mawɔe ne mikɔ xɔ amegbetɔwo ɖe agbe ne minɔ agbe viɖe minɔ lãmese me viɖe ye ta koe. Nye me le zu ɖɔ be mi va zu zɔ mi nɔ zɔ ɖu ame o. Ao. Nye me le zu ɖɔ be mi wu ame o. Nye me le zu ɖɔ be mi va wɔ ku o. Nye me le zu ɖɔ be mi ɖe fia ɖeke le zi dzi o. Nye me le zu ɖɔ be ɖe mi mi titre ɖe trɔ nɔ ɖeke ŋutsi o. Mi le zu aɖɔ be ɖe mi kɔ xɔ mia nɔ nɔewo ɖe agbe. Tɔ va zu ma be hitɔ lo.